Maiteirory temimbo'ekuéra, mba'éichapa? Jahechamíta hína ñane rembiaporã ko árapegua, ñamba'apóta ñane nerandukápe togue, poapy pa vokõi guive, poapy pa poapy peve. Vamos a trabajar en nuestro libro de la página 87 y 88. Ne, mba'e jareko pépe? Jareko hína péicha. Ápe jareko ta'angakuéra. Jahechaukáta ko'ã yvýpe, emongurúsu imíta mba'épa ojepuru ñande rekohápe en nuestra comunidad, qué estos medios de comunicación se utiliza, ¿verdad? Ápe jareko pumbyry popegua, que sería teléfono celular, pukove, una radio, kuatia ñe'ẽ, carta, ha pejareko ñe'ẽmbyry teléfono ha pejareko avei Telegrama, vera. Ma'ãpa ojepuru ko'ã apytépe ñamomarkaimíta jahechaukápe. Upéi yvýpe he'i, Amoñe'ẽ, Leo. Paraguái, mokõi papo jasypoapy mokõi su paporundýpe, temimbo'ekuéra mbo'esyry pokõihapegua. Kuimba'e ha kuña Paraguái ha aromby. Py'arorýpe amog̃uahẽ peẽme che maitei ha peteĩ pojopy añete heñóiva che ñe'ã mbytégui. Agueroviáre peẽ mitãkuimba'e ha mitãkuña ha'eha hína pya'énte pegueroguenohẽtava tenonderã ñane retã Paraguái Upe kuévo avei ha'e chemi peẽme ani hag̃ua pene kangy araka'eve guarani ñe'ẽ ñemoarandúpe, ha'égui ko ñe'ẽ ñande retã mba'e tee ha pe ñe'ẽ ñane moambuéva ambue tetãnguéragui. Nga'u ko jehai Ha'e ra'e peteĩ ñembopyenda ikatu hag̃uáicha pemog̃uahẽ chéve pene remiandu guarani ñe'ẽ rehe peguerekóva. Ikatu avei ñeporandu peguerekóva oĩramo mba'e nahesakãmbáiva peẽme penemomarandu, peñemomarandúvo guaraníme, maitei opavavépe ha ha'arõ peẽ pene mbohovái mbo'ehára Dionisio Fleita ohaíva rekópe. Ambohovái. Moõ ojehai dónde se eskrivió, lugár, araka'e ojehai kuándo se eskrivió, en ke fécha, mávapa ojehai, destinatário, a kien va dirihído, ha mombyry oje'éva ipypevérã. Entónse e ejapóre una síntesis del mensáhe ke hay en el téxto. Upéi he'i ambue toguépe mandu'arã párrafo lárgo. Kuatia ñe'ẽ kárta ha'e ñomongeta jehai upéva rehe ojehaívarã ñe'ẽ sakãme oje'évarã ipype tekotevẽguénte ha ojepurúvarã ñe'ẽ hekópe porãve. Entonce. La carta es un medio de comunicación escrita, ¿verdad? Por lo tanto se tiene que describir con palabras claras, sencillas y solamente lo necesario. Kuatia ñe'ẽ vovekuéra parte de una carta tenda ha'arãgue, lugar y fecha, mávape ojehai destinatario, maitei, saludo inicial, hete, cuerpo, ñe'ẽ paha despedida, térã guapy, firma. Iporã avei reikuaa opaichagua kuatia ñe'ẽ ojehaikuaa. Que se puede escribir diferentes tipos de cartas. Kuatia ñe'ẽ hogayguápe ikatu ojehai maitei vy'apavẽ, aguyje, ñembyasy, Jekuaauka mborayhu avei kuatiañe'ẽ ojehechakuaáva ñemuha ha mba'apohápe g̃uarãve. Entonces tenemos la carta entonces diferente tipo de carta que puede ser de salutaciones, de felicitaciones, de agradecimientos, de pésame, de dar a conocer, ¿verdad? De informar, de amor, carta de amor también, y también puede ser de uso comercial, ñemuhápe ha mba'apohápe guarãpe, ñemuhã ha mba'apohápe guarã, de uso comercial, cartas comerciales. Kuatia ñe'ẽ rupive ikatu ojekuaa heta mba'e oikóva arakuéra. Por medio de la carta entonces también se puede conocer lo que sucede en el mundo. Aja ikuatia ñe'ẽ vovekuéra entonces vuelvo a escribir las partes de las cartas ajépa ajejey. Ha upéi jaiporavo mba'érepa ha ahai peteĩ kuatia ñe'ẽ ha ohechauka ipype mba'éichapa Oike ohóvo jehaipyre marandu pyahúpe. Entonce el hijo, el hijo un motivo y le da auto una carta. Señal de la misma cómo se van incorporando nueva información. Noĩnte peve ñane rembiapo ko ára pegua aguyje.